Өлкә мөселманнарының Диния нәзарәте рәисе мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин белдергәнчә, Ульян өлкәсе мәчетләр саны буенча Татарстан белән Башкортстаннан гына калыша. Менә бүген чираттагы гыйбадәтханә дә ишекләрен ачу алдында тора. Күптән мечта итеп тордык шул айларын куерга, әлхәмдүлилләһ шөкер, шул куйдык, айларын да куйдык, әлхәмдүлилләһ шөкер. Иншаллаһ, икенче атнага манарага да анда айларын бастырабыз, иншаллаһ, шатлыклы көн. Альхамдуля шикер. Это праздник для всего города, э, всех причастных, всех мусульман. Я поздравляю с тем, что сегодня поднимаются купола над мечетью. Шәһәрнең яңа районында әлеге мәчетне төзү эшен 2015 елда төбәкнең танылган эшмәкәре Наил Алимов башлый. Ул әнисе Рауза апа белән киңәшә дә эшкә керешә. Әнидән сорадым мин. Әни гөрю, шундый, шундый гөрю, уй килде башыма. Мәчет төзергә. Ул әйтә, улым, гөрю. Каждый кешегә бирим. Ял тәлә мәчет төзергә карар, гөрю, авырлык калынга килә. Идрестә инде мәчет төзи башладым. И, вот бизнес урында авырлык килә башлады. Аллага шөкер, авырлыклар китә. Эшләр эшләнә, Аллага шөкер. Җиде ел эчендә мәчет төзүдә авырлыклар да, финанс кытлыгы да, каршылыклар да була. Шул чакта Наилгә ярдәмгә дуслары килә. Бүген алар аны бергәләп төзиләр. Бик күп эш эшләнде.
Без өмет итәбез, менә бер ел эчендә, тагын бер ел, бәлки дә инде, Алла бирса, ачылыш булачак. Мәчетебездә җомга намазлары үткәрелә, биш намаз да үткәрелә. Аллага шөкер, бер яктан, теге, Строительство бара һәм төзелеп бара һәм бер яктан намазлар укыла, ягъни бөтен теге ислам дип әйтик, кануннары, альхамдулилла, бу мәчеттә бүгенге көндә инде без тырышабыз үтәргә. Өлкә авылларында мәчетләр төзү, аларның документларын тизрәк рәсмиләштерү проблемаларын хәл итү турында сөйләшү Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә дә күтәрелде. Бөтен халыкның теләгебез бик зур, мәчет куярга, мәчет торгызырга. Хиттә урын ала алмыйбыз, урын бирмиләр. Мәчеткә генә. Поселокта бик каты компактный поселок булганы белән, шундый яхшы урын юк, нигез юк мәчет куярга. Шәһәр тирәсендәге район башлыклары катнашындагы сөйләшүдә имамнар мәчетләрнең торак-коммуналь чыгымнары мәсьәләсен дә читләтеп үтмәделәр. Кайда акча җитә, кайда юк. Халыктан җыештырабыз, халык акчасы белән түләп, шулай әкертен генә, шулай сүтмебарлары белән шулай ычына чыгабыз, җиреннән ычына чыгабыз. Җитә, җитә диеп инде әйтергә дә ничек әйтер, җитәр җитмәс дисәң дә ярый, ну җитә, әлхәмдүлилләһ. Безгә бу шөбер кан да юк, безгә шушы үзебезнең хәлебездән килгән, үзебезнең малларыбыз белән. Сүз дә юк, хәзерге вәзгыятьтә бары тик сәдака акчасына ышанып яту беркатлылык булыр иде. Шуңа күрә бүген эшмәкәрләр белән элемтә урнаштыру яисә мәчет янындагы мәйданчыкларны арендага бирүне дә күз уңыннан ычкындырырга ярамый. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.